Ġirti kont parti minn grupp ta' nies li kienu jingaġġaw fil-vjolenza essenzjalment. Ejja ngħidu fil-militanza. Issa militanza hija ġieli kien hemm uh, inċidenti vjolenti, hija l-kol hija hija. E, fil-fatt jiena l-iktar li kelli qrib tiegħi minn Bormla kienu ġew il-ġambu, ehm, il-padi u xija, u Manuel Vassallo, ma ma kien oħrajn, eh, u Giuseppe il-Guggu, ukoll, dak kien wieħed frontliner ukoll ħafna. Minnaħa ta' Zdejtun kelli ħafna qrib tiegħi u kont qrib tagħhom Edwin Bartolo u Nino Totol, Nino Karabott, Toto, ġifieri konna naħdmu ħafna flimkien. Daw l-ismiet li qed issemmi huma nies li kienu magħrufin għal ħiliet ta' ġlied.
Kienu wkoll lejja.
Intu kol kon magħruf għal dak it-tip ta' attivizmu? Naħseb li kont hija.
Kemm kien frekwenti li kont eh, tingaġġa fi violenza? Le, le, ma tiġrix, għax issa incidenti violenti kun għallu ħadd ma kien imur jgħid isma' ejja llum mara nagħmlu timetable biex imur naqlu l-violenza. Per eżempju, dana nkunu qegħdin niwaħlu l-karti, all right, eh, jiġu tan-naħa l-oħra b'karozzi u ikun wieħed bis-sellun qed waħal il-karti u jtajruh bis-sellun kollox tan-naħa l-oħra. Qed tan-naħa tagħna ħajdu ħaxafsfulhom, mhux se jitfawlhom xi ħaġa dan. Hmm. Ġifieri dawk kienu inċidenti fuq ġnaħat. U jinqalu spontanjament, mhux mhux pjanati, tifhem. Kien hemm inċidenti kbar imma dak ma kellix naqsam magħhom jien żgur. In-Nazzjonalisti qatlu l-Fusellu. In-Nazzjonalisti qatlu l-Karen Grech. Dak affarijiet. Il-Fusellu, il-Fusellu mhux mhux is-Sunshine jew x'kien jismu s-Sunny. Le, le, le, le, le.
Eh, Min qatlu? Li qatel il-Fusellu mhux dak li eh, x'kien jismu qatel il-Fusellu? Kien jismu. Kellu s-Sunny, dak li kien ħareb mill-ħabs mbagħad. Ej, ej, ej. Mak mhux għax nazzjonalist dak għax ir-rejp jagħlu tifla. Le, tant kien nazzjonalist li meta sparalu qatlu mar jiġri l-gażin jgħidlu qtilni ulhom il-fisellu. Sibiru għadu din l-istorja ġdi kienet storja importanti. Il-fużellu kien, mela, il-fużellu kien jgħadu li kien tifel il-leġitmu tal-Lorizandi u xaħġa. Le, mhux vera.
Dik kienet ħrafa.
U ħrafa kbira. Il-fużellu kellu missieru Kien marad. U l-Mintoff dak iż-żmien kien l-ewwel darba li beda jibgħat il-morda Londra biex ifejquhom. U fejqu. U kien eh, taf kif kien mbagħad laburist, minn dejjem laburist imma l-missier u t-tifel ħareġ jiffollow jgħal missier u kien militanti ħafna b'Fusellu. Ehm, Fusellu ħaniftehmu. Ehm, ġieli eċċeda, il-linja wkoll biex ngħidu kollox, il-verità rridu ngħiduha. Xi meta tgħid eċċeda, jiena l-istorja kont nafha. Issa jista' jkun li ma mhux parti mill-folklor. Meta nqatel m'għandux x'jaqsam, ma kienx qed jagħmel xejn. Nqatel kien kien mal-Jackson nifhem jidhirli jien u sempliċement Eh, kien hemm dan kellu xi argument miegħu qabad u sparalu, ġifieri mhux ma kienx qed xi ħaġa ma kien hemm l-ebda attività politika jew. Kien hemm Marja li kien hemm xi tifla involuta fl-istorja. To, eh, fidejk ġu għara da taqra l-artiklu, mbagħad tira summary għal motivazzjoni għal fejn eh, Bartolo kien jismu li Bartolo, Bartolo, Bartolo.
Il-kajdu Sani jew Sunshine jew xi ħaġa. Eh, mbagħad kien ħareġ mill-ħabs, l-istorja kompliet fil-verità. Eh, insomma, eh, mela, konnet najdu fuq il-violenza. Sewa. Sewa. U inti qed tgħidli li l-violenza kienet xi ħaġa li kienet tiġi miż-żewġ naħat, ġifieri intom kontu tirrispondu għal violenza. Ej, ej, tant kienet tiġi mill Imbagħad meta meta Borċo meta Fenekadami ħaw over il-partit. Illegalizza ħa nagħmlu hekk jew formalizza l-heavy team tagħhom għax għamel tal-ġaketta blu. Tal-ġaketta blu kienu ħa ngħidlu hekk Eh, ma nafx naqbad ngħidlek jiena. L-armed wing, l-armed, ngħidlek l-armed wing, għax forsi nkun qed nesaġera, imma imma il-wing militanti ħana jidlu hekk, tifhem tal-Partit Nazzjonalista. Tifhem. Imma Kien pass għaqli ta' Fenech Adami għax ġabhom taħt il-kontroll tal-partit. Fil-każ tagħna tal-Partit Laburista aħna ma konniex taħt il-kontroll tal-partit.
U l-konsegwenza ta' dak x'kienet?
Għalina ħjaru. Għax? Għax inti iktar ma kollok ma tkun fri, iktar iktar t-opera. Fene Kadami, Fene Kadami kien tactician tajb ħafna, ġveri, u t-studja l-dak tiegħu tinduna. Di waħda mit-tattiċi li irranġa fil-partit tiegħu li l-heavy team mbagħad irreplacjah jiġi qed tifhem. Billi għamel dina l-iskwadra sejħilha ma nafx naqbad insejħilha tal-ġaketta blu illi kienu ktar dixxiplinati allura. Aħna ma konniex dixxiplinati. Ġifieri ma kenniex minn la jorganizzakom. La minn jorganizzana, u xej, iktar konna spontani. Kif kontu tiddeċidu li ħat ingaġġaw fi violenza allura? Le, ma konniex niddeċidu li ħat ingaġġaw fi violenza, jekk tiġi.

Ġieli Sewa. nqalgħu ħafna inċidenti, imma għana kena kien hemm ir-raġuni warajha, mhux il-mira ma kienx il-vjolenza, il-mira kienet il- il- il- il-falsifikazzjoni tal-istorja. Għaliex? Għax wara li tela' Mintoff fis-71, il-Laburisti bdew jaraw b'għajnejhom, bdew imessu b'idejhom illi kemm kellu raġun Mintoff jgħid illi l-indipendenza kienet ta' parsi ħanajdulek, u sentet kienet ħafna ħjar. Għax kienu ġa. Kienet ħafna ħjar, ma kienx ta' parsi. U hija, u hija, ora, ċoħe, mux ta' parsi ħanajdulek, imma aħna konna ngħidu għal indipendenza ta' bas setet kienet ħafna ħjar. So issa within three years, per esempio sa 73, Mintof kien tant kien għamel tibdil li seta sar qabel illi konna ngħidu dix tiċċelebra. tiċċelebra xi ħaġa li ħallejna kollox kif kien, qed tifhem, kien qed naraw fil-prattika. Kien hemm political argument kbir u b'saħħtu il-għala nopponu, nipprotestaw. Ma meta kontu tipprotestaw, eh, ġir ma kontux tmorru hemmhekk blan li ħataqilgħu il-ġlied. Le, le, le, le, le, imma imma ħanajdlek hemmhekk il-Nazzjonski kollhom il-heavy team tagħhom ta' Eħe, ma probabilment għax kienu jafu li ġej fis-sens. Ma nafx, ma nafx, ma nafx, chicken and egg, chicken and egg, taf kif. Tipo jek jina ġejn xeba. Le, le, le, le, le, ma kien, mux aħna konna l-anġli u ma kienu xjaten. Ma laqas ma kienu l-anġli u ma aħna konna xjaten. Sewa.
U il-nazjonalisti ġili kienu jorganizzaw ruħom bl-istess mod li targanizzaw li kontu t-organizzaw ruħkom intom U jiġu dimostrazzjoni tagħkom u jisfrattawilkom?
Ma naħsibx niftakar. Zoom. Ma jidirlix ta' mhux qed niftakar le. Le ma naħsibx li kienet it-tattika tagħhom le. Ma jidhirlix. Jiġifieri kienu inqas confrontational minnkom?
Jista' jkun hija. U l-ewwel nett titqies li l-moral u aħna kellna moral iktar milli kellhom huma. Xi volieri moral? Il-moral,
jiġifieri dik ix-xi ħaġa ġo fik li tibgħatek tipprotesta f'dan każ. Qed tifhem? Jew tappoġġja. Viċi versa. Meta aħna semmejtlek il-kwistjoni tal-indipendenza u jew affarijiet oħra bħal dawn, meta aħna konna naraw li il-mira il-banner li qegħdin inxejru tik il-kuraġġ u tħossok li għandek ta' you are fulfilling xi ħaġa tajba. Għadek daqshekk persważ minnha dik il-ħaġa, il-fatt li li intom kellkom ideoloġija li tiġġustifika li intom tkunu iktar confrontational? Mhux talli għadni konvint, talli jekk tħares lejn l-istorja ħa ssib illi ħafna mir-riformi kbar illi saru, mit-tibdil kbir li saru għall-ġustizzja soċjali ma baqgħux mis-sema. Ġew b'din it-tip ta' reżistenza u b'din it-tip ta' konfrontazzjoni. Qed insemmu, issa nsemmu r-rivoluzzjonijiet bħala issa morna fuq l-ikbar eżempji sewwa, ir-Rivoluzzjoni Franċiża, r-Rivoluzzjoni Bolxevista u dan, nistgħu nsemmu affarijiet oħra bħal dawn. U l-lingwa tal-vjolenza, min kien jitkellem għal aħjar, il-Laburisti jew in-Nazzjonalisti? Xi tfisser lingwa tal-vjolenza? Min kien l-iktar kapaċi bil-vjolenza? Ma fimtx il-mistoqsija. Min kien l-iktar kapaċi meta kontu tiġu f'konfront fiżiku? Min kien l-iktar kapaċi fostkom?
Mhux qed nifhem xi tfisser il-mistoqsija. Il-vutiet
Le, il-lingwa tal-violenza, qed inkun figurattiv hawnhekk sewwa. Eh, Deka jiddependi mill-instance ta' dak il-każ partikolari. Ġifieri kien hemm każijiet fej eh, kien hemm sparar min-naħa tan-nazzjonalisti fuq il-laburisti, per eżempju, kien hemm każijiet il-kontra. Fej kien hemm sparar mod ieħor, imma dak jiddependi. Għax ġieli anki jkun hemm tpattija, illum ġar hekk u l-għada jew ftit wara saret tpattija, tifhem?
U ġieli taħseb li sawwat il xaħat li ma kienx ħaqqu? Jiena żgur li le.
Żgur li le.
Miljun, miljun fil-mija.
U l-għonet jiena qatt ma rfajt idea fuq xi ħadd li huwa inqas minni. Dika diżunur kbir għalija kieku u nistħi. Kieku nistħi qiegħed hawn nitkellem miegħek. Alright. Jien meta kelli xi ngħid, dejjem kelli xi ngħid ma' numru ikbar mhux ma' wieħed, qatt ma kelli xi ngħid ma' wieħed, ma' numru. Għax il-bqija diżunur għalija. Kont għadni żejru kont niflaħu ħanajdu kif inhi wkoll. Ġifieri kont tfittex li tiġġieled mat-tafs inti? Jien mhux kont nfittex li niġġieled ma' ħadd. U hija fis-sens li li ġieli violenza. Ġieli hija nqalgħu inċidenti fej fej spiċċat fi ġlieda hija. U ġieli kien hemm inċidenti fejn għad di stajna frankajnija?
X'jiġifieri? Per eżempju,
rajt fuq inċident fejn dan naħseb it-totola li żemmejt, isuq fuq mass meeting il-kalkara. Sawa.
Naħseb tikteb dwar fil-ktieb minn għalli inti. Taħseb biex ta' ma taħsibx li kienet żejda dik? Mill-ġiex naħat, l-ewwel ma ġara dakinhar kien li Kien hemm in-Nazzjonalisti minn fuq il-bejt tawna xebgħa fliexken u tat-totò kienet ir-reaction għalihom. Da titqis inti li ejja ngħiduha kif inhi. L-ambjent kien goff ħafna. Ostili ħafna.
Miġiex naħat.
Qed tifhem. Żgur li mhux każ ta' anġli u xjaten fuq xi naħa. Żgur.
Eventwalment, dil-vjolenza politika kollha kif kif intemmet?
Naħseb li l-ewwel nett Fenech Adami meta tela' ried ir-rikonċiljazzjoni. U vera rieda, naħseb jiena, mhux qed ngħid li rnexxielu għal kollox, imma imma nonnet kull min ikun fil-gvern ma jaqbillux li jkun hemm violenza politika u ġlied politiku, ovvjament, qed tifhem. Jekk tgħidli kif spiċċat, Naħseb jiena l-ONET il-Partit Laburista evolva b'mod differenti u u kien parti flimkien mal-Partit Nazzjonalista biex dat-tip ta' ambjent jiġi wither the way ħa ngħidlu hekk, qed tifhem. Naħseb li li dik kienet ir-raġuni, il-ġiex partiti naħseb ħadmu għaliha. U bil-fors tax ma jistax jaħdem, dik kienet ċaġa, ma jistax jaħdem għaliha partit wieħed. Ma tagħmel sens. Jekk ċekka tagħmel dal-partitu dal-e, xorta ħad tibqa' l-kwistjoni. Qed tifhem. U fi żmien Mintoff, Mintoff ma provax jagħmel xi tip ta' Mintoff tilef eh, il-kontroll tagħkom?
Mintoff ma kienx jidħol fihom daw l-affarijiet. Mintoff għaskun jaf x'inhu jiġri f'daw l-affarijiet. Imma meta jkun hemm qed ngħidu kien hemm eh. eh, til ta' Karen Grek kien hemm Raymond Caruana. Le, dawk kien hemm Dino Kawki, jew kien hemm ħafna affarijiet li kien jiġri għal ħadd ma kienx jaf xejn. Ma mhux fuq dawk qed nitkellem, jaxina jekk. Fuq l-street warfare.
Jien jekk tinnota. Għax barra minn hekk, il-militanta tiegħi eh, kont parti wkoll mill-vanguard ta' trade union tal-industrijali, ġifieri, eh, meta laqna l-port, meta kien hemm l-attakk fuq il-kurja, eċetera, eċetera, ġifieri jiena meta importanti. Propjament jien meta Appelli vjolenta lanqas hi eżattament id-definizzjoni. Għaliex? Għax jien li nemmen fil-militant ta' kotrana. Issa, il-kotra, meta tkun militanti, qed tipprotesta, whatever, ikollha l-qoxra ta' quddiem il-vanguard. Mhm. Għal minn mux imdorri f'daw l-affarijiet, forsi jgħid massa, massa. Le, il-massa meta t-protesta, jekk ma jkollix vanguard taf u d-dim, issa sekkina bla xafra, ma taqtax. Tista tkun kbira daqsiex is-sekkina, tkun sekkina tal-ħobż kbira. Jekk inti x-xafra tagħha Tiċċattja għela, ma taqtaħiex il-ħobża. Il-kotra l-istess, jekk ma jkollix il-vanguard u d-dim, ma taqtax, ma tamel xejn. Sejna kont hija parti minn dal-vanguard, pero eh, anki ideologikament jien jien ma naqbilx ġifieri mal-vjolenza. Minix xi psychopat li naqbel mal-vjolenza, imma naqbel li parti mill-klastragil tirrikjedi l-class action, mass action. Naqbel li l-mass action irid ikollha vanguard u qudiem. F'ħajti der li l-istat nagħti kontribut f'da sens għall-klassi tal-ħaddiema. U ħajti kollha kull fejn kien hemm ċans dejjem kont fuq qudiem net daw l-affarijiet, ġifieri, qed tifhem. U jiena kburi bihom 100%. Issa, xi kollateral da miġġieli jkun hemm ukoll bħal kull dak ieħor hu ġifieri jista' jkun hemm. Imma ma overall eh, din hija l-linja tiegħi, ġifieri qatt ma qbilt li xi ħadd imur isawwat lil xi ħadd hekk għax dan Nazzjonalist jew Laburist, far from it, u qatt ma għamilthom dawn l-affarijiet.

Illi li ġara huwa illi l-ġiex partiti ikunu ikkoperaw flimkien, kooperazzjoni tista' tkun tasit ukoll, tifhem, mhux bil-fors ikunu formali, biex daw l-affarijiet jiġu withered away, tifhem.
Mela, tlaqna?